vanhu vari aware of macontracts and macontracts anorevei because we've seen kuti vanhu vanenge vasainirana contract mm -hmm. but pakaitika anything panoita kunge panga pasina contract ya yeah, ichokwadi
contract vanhu havazivi kuti chinonzi contract chii contract ine power contract inogona kupedza keria yako zvafanira kumana yebhora chaiyo chaiyo anotosainwa five years woti urova bhora nyanga achinzi apera achikoka but zvecontract yapera saka vakomana havazivi what is a, i think vanhu vakawandisa vari kuimba vanhu vekuti vamwe vachona havana kukwanisa kuenda kuchikoro kupedza chikoro kudzidza chaiko chaiko vanhu vekuti anongoita zvemangoma but education chaicho chaiko inenge iri ishoma zvinhu zvekuti munhu angada kutobatsirwa kuti aziviswe kuti contract mufanira kuwirirana kuti zviri kudiwa neuyu nezvauri kuda zviri kusangana here motangire papo vazhinji havatoziva kuti contract rine power rakaita sei so zvona vanga vakushambadzana vakumakisana kunzi contract yei Kozi vamwe andosiyana kundi asina kunyatsoverenga asina kuziva kuti zviri kutaura kunzi chii. Saka munhu kana akuzofambira nyaya dzake manje muona munhu kutanga akudzvanyirwa but zvinhu zviri pabepa. Nyaya yegwazhi, gwazhi rine basa. Kozi kana pasina chikoro ka tsvaka munhu anokufambira kana bamunini kana wapiwa fomu rako woenda kuna baba kana sekuru wako kuti ndiverengere zvinhu zvichusati wasaina utsanangurirwa kozi hapana vedu vamwene havati havanzwisise havanzwisise kozi contract kazhinji inonyora nechirungu saka vheti yepacontract yeka inotoda kuti unyatsodzamisa nedictionary pasaiti wonzoti ndeipi nyaya yechikoro pakusadzidza ndovaona vanga vachizokwara kuzana kwasina chi
arikutanga mm. mm. i think we need to have uh, a movement uh, how do i say this we need to have uh, a certain department yekuti tikawana kana School Academy yeZimdanco yekuti panonechwa talent vanhu vodzidziswa zvava ne kunonzi chiko kunodzidziswa ndodzidza mainstruments kuzimbabwe college of music vazhinji vanoenda ikoko wozoenda kunojoina maband vamwe vanotohairwa from there but, but have you noticed kuti vese vanoenda kucollege of music vakatirongekei ehe bcause unenge wadzidziswa saka we need to have fraternity yedu yakadaro yezim dance yekuti ada kuimba wese anouya kunoku oziva kuti wodziko mavoice projection aya kuti zvakamira sei bcause bcause zim dance ini raw talent hapana akadzidzira kuimba zvaangotangira pa ndipo ruri freestyle munhu otoputika but tikawana manje chikoro chekuti anodzidziswa wodzwa kuti iyo wagona kuimba zvinoita nani parwendo remangoma because zvinorwadza kuti unoona munhu aigona kuimba uyu but haasina kana chinhu chaari kuita paupenyu kana kuti kudzidzisa vamwe vanhu achakwanisa i think we need to have an academy for dancehall artist nekuti tiri panyaya yedanso futi ka danso kune vanototi indoimba danso handiimbe zim danso zvinhu zvinoda kuti zviitwe balance because semazimbabweans tofanira kusupporta zim dance because chinhu chedu but kune vanoti zvonzi ini handiimbe zvigubhu maonero andinozviita inini zim dance ine ine a melody yondozoti it's a zimbabwean producer you can, you can tell kuti kakakike kakiduku duku duku kuti hayi izim dance and then vanondoimba dance veveka havatoimbe maridimaya vane ava vanogadzirwa ani anongoita kunge kujamaica exactly haanombosiyana nekujamaica saka inyaya yekuti production eh, producer the way magadzira nda beat rachona saka varipo pane anonzi team remahelmets mm. vanototi sisi totemba mahelmets edu ende hatinei nekuti maiti exam danza hatinei nemi vanotemba nechijama nechirungu chavo vamwe vamwe vanodzidzawo shona zvavo but vanototi tisu totodana busy totodana capleton panapa saka i think there's a separation kuzim danzo music uku maonda andikazviita angu pakaputika zim danzo music pane pakaita crisis yesungura sungura ichonge yadzikira so
eh. saka mafans aitira sungura ka vakabva ngotira eh vakutira chi zim dance saka vanhu vane few vanga doka feel as kaneka usungura mbichana ka u ka few ke ke ke weza kungu kunzika dance mbichana kanga ngo fuse what is blend sa hence the name zim dance yeah saka manje ku ma fans pachizvawo vakato vakato separate because ukona ma shows mazwano panoiswa munhu wejazz munhu werumba munhu wedanso like all genres anoisa on one concert of which vanhu vedanso chaivo chaivo kana isho ndeimangoma isho yemangoma haufa kuona mune hiphop ipapo haumbo vakamona sa mazuva ano people are forced kuti vatongoadjusta nokuadopta kune zviripo asi varipo vanoti ndiro mangoma chete kune vamwe vanoti ina nditerera zemdanso tera conscious rega kuti hara handiri kuterera chi zemdanso vari loyal zvokuda kuti haa inini zemdanso handidangoinzwa zvira ndinzwe ganetisuka nabob mali ndo type yangu andoterera iyo of which zvinhu zviri kuchinja and people need to adjust voaccept kuti aiwa zvinhu zvakachinja and then contribute kuti aiwa kumana munyaya kuimba zvinhu zvisiri kunakidza is bubble gum dai mambotsawo malyrics ane depth ane meaning momira kuimba zvinyadzi kana zvebonde momimbawo zvinhu zvinovaka zvinokuridzira zvinoinspire okay tiri papo pakuimba zvinyadzi hmm. eh, as we know eh, danso zim danso is borrowed culture from jamaica mm-hmm. takabhorowa zvese taka takatura zvinoti kuimba zvinyadzi eh. sex mm -hmm. eh, and drugs yeah naiwo manhingi mamadhisi eh. so what can you say in your opinion kuti vese vari kuipa zvinyadzi but they are, they are borrowing the culture yemujamaica because isu as, as africans as a zimbabwean I, i believe that we have got our, our own principles traditions and our culture zvatinofollower because at the end of the day ka eh, zvinonzi eh, do as i say not as i do because kune vamwe vanhu vanoti unoti munhu wekwayo anoita zvinhu zvinonyadzisa asi anoimba zvinhu zvakanaka zvine message acho otozoti uyaniswera kadhaka uyo but anototi the kids zvekudhakwa saka zvakune munhu hunhu hwako because kana wapedza kuimba wamunhu une hunhu hwako waunenge unawo but I, i feel like kuti as zimbabweans eh, semaafricans tiri vanhu vanokoshesa culture and tradition and kungoita chinhu chakanaka chinhu chakangonaka of course you can do something bad kuti ukwanise kupinda uwane mukana kuti handizikanwo kana wozikanwoka wochi wogadzirisawoka woitawo zvakanaka because chinhu chiri negative haa chinotrenda for a while but chinhu chakanaka chagara chikori bho and you can sing about sex drugs violence as art kwete kuti topinda personal kuti ndozvandoiti ini toshudha munhu ndotorova ndotoda vakadzi 78 as art is a good thing but vamwe havazoziva kuseparata manje art nereal ne life ndo pamwe pada kuti vanhu vadzidziswe ndo bcause uh, ah, music music is music and there is life after music saka you need to separate zvava ninini kana siri pagraft handisi pagraft ndikutoita handikutoita ndonotanga kutengesana mabanana kutohasira kutoita asi anda pagraft ndapagraft kufanira kuseparator saka vamwe vamwe vanje vanodyiwa nefame yotanga kuti inini ndii ndikurira inini saka hapana handiudzirwe mm. une ambuya una sekuru namachembere une vana saka unofanira kubalansa kuti kana wakumboona kuleziwo uri muzukuru uchiudzwa ungano sekuru uchiteerera Eh, ngataure about eh, tachitaura about the, the borrowed culture Mm. yedanso Mm. ne- nevakomana vedu velocal Mm. vari kuzama kuda kuteedzera Mm. Eh, muno- uri kuona sei hanzi chinhu chaka- chinhu chakanaka chinokoperwa uh, ufanira kukumbira bcause ukada kukumbira futi unononyimwa saka unofanira kungotsara wotanga ngokiya eh. but pakutsara ufanira kuziva kuti chinhu hachisi chako wozointroducewo chako icho original, original style yako hapana chakambebe pakukopera skiri because zvinhu zvese zvakatomboitwa nemumwe munhu im sure kuti iyo kutoita kwaende vakatokoperawo nevamwe vanhu thats how life goes but ufanira kuziva kuti you have to reclaim your originality kana wapinda wapinda wochiiradza chi few yako chaiyo chaiyo